देखियो अदौरी खोटाई भ रहल छै हम नहीं थे सर हम डॉक्टर के यहाँ गए थे देखियो लोड गाड़ी केना पलटल छै आबि गेलै इहो गाड़ी अपन कोनो काज शुरू करे से पहले खैनी जरूरी छै बहुत धन्यवाद भाई साहब एते प्यार दे के लेल हमरा गांव में एकटा कुत्ता के बस चढ़ा देलके हाँ। ओकर मुंह तोरा से निक रहे ये मखान है आपने कभी देखा नहीं होगा एलो हां सौराठ सावागाछी में हम सब सब गोटा भ सके या जे आब अहां सब लव मैरिज आ अब मैट्रोमोनियल ऐप सब पर आबि गेल अलग चीज छै बट ई सौराठ सभा गाछी एकटा धरोहर छै सौराठ के आ जियो आ जियो हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब की हाल चाल आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ है मस्त है जबरदस्त है और अहाँ सबके स्वस्थ मस्त जबरदस्त भेनाइ जरूरियो छै तऽ आइ अछि पाँच मई पाँच मइके की करै छियै कतऽ जाइ छियै बता दिअ एखने तऽ आइ जाइके छै कपिलेश्वर महादेव स्थान आओर ओतऽ अथिन प्रणव भाइजी सेहो मिथिलाञ्चल ब्लॉग्स तऽ चलू एखन तऽ भोरे भेलै हँ एखन जा रहल छी स्नान करै लए ओहिके बाद नाश्ता करब जलखै जकरा कहै छियै आ जलखै कऽ कऽ निकलब एतऽसँ कपिलेश्वर स्थान महादेव मन्दिर तऽ पूरा दिनके ब्लॉग देखायब बड़ा लवोज का ब्लॉगमे खूब मजा आयत आइयो देखियो अदौरी खोटाई भ रहल छै की अदौरी खोट रहल छियै माथ पर साड़ी लेना है अपन मिथिला के नारी सबके कत्तो कैमरा ऑन करबे सबसे पहले माथ पर साड़ी लेत देख लियो अदौरी खोटा रहल अछि आइ नाश्ता स्किप कऽ कऽ डायरेक्ट भोजने कऽ रहल छी देख लियौ करकराबै छी तहन गप करै छी भोजन भऽ गेलै स्नान भऽ गेलै आब निकलि रहल छी कपिलेश्वर स्थान मन्दिर गाड़ीमे बैस कऽ निकलि गेलहुँ हँ तऽ चलू चली देखियौ ओहो दिन कहने रहौं ब्लॉगमे के इंटरनेशनल स्कूल बनि रहल छै हमरा गाँवमे आओर इएह छै देखियौ संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल आ काल्हिका ब्लॉगमे सेहो कहने रहौं कि जखन चुनाव आबै छै तखने ई सब किया शुरू होइ छै रोड बननाइ नाला बननाइ या किछु भी किया शुरू होइ छै देखियौ पहिले बड़ साइकिल पर बेचै छलै एखन मोटरसाइकिल पर बेचै छै

हिसाब बारी लेथिन आप रोहन बाबू है देख रहा छे सकरी में रुकल रहे हिसाब करे ला देखेबे केलहुँ और एखने जस्ट फोन आबि गेलै चचाके घरसँ कि राजे टोल टैक्स लग एगो ट्रैक्टरके रिंग फाटि गेलै हँ कनि जाके देखे ले की केना छै जा रहल छी ओतहि आब आब कपिलेश्वर स्थान पहुँचबै कनि लेटसँ पहुँचबै चलू चलै छी देखै छी ट्रैक्टरके की हाल छै ज्यादा नुकसान तऽ नहि ने भेलै हँ देखियौ भैया की स्थिति छै गाड़ीके आगू से देखबै छी हम देखियो लोड गाड़ी केना पलटल छै की स्थिति से देख लियो और अपने गाड़ी छै पिया ट्रांसपोर्ट ये स्थिति छै एकर बैरिंग टूट गेलै

सुनलकै कि एक्सीडेंट भऽ गेलै हँ तऽ दरभंगासँ आबि गेलै देख लियौ धन्यवाद भाई चच्चा आबि गेलखिन हँ बाकी स्टाफ सबके लऽ कऽ आब हमसब एतऽसँ निकलबै कनी देरमे देख लियौ आओर उम्हर अपन दोसर ट्रैक्टरो आबि गेलै हँ पलटी लए ओहिपर सामान पलटी कऽ कऽ एहि गाड़ीके फ्री कयल जेतै आबि गेलै इहो गाड़ी अपन कोनो काज शुरू करैसँ पहिले खैनी जरूरी छै नहीं नगिंदर कोनो काज शुरू करे से पहले खैनी जरूरी है जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी ड्राइवर साहब हाँ तो दिलियै खैनी दोसरो गाड़ी आबि गेलै आब एक दू तीन जल्दी जल्दी करू जल्दी जल्दी करू बीस मिनट के अंदर कते आदमी जमा भऽ गेलै देख लियौ इमर मिस्त्रियो साहब आबि गेलखिन की यौ मिस्त्री छियै ट्रैक्टरके चल देख लियौ धराधर उमर काज शुरू भेल छै अब बैसल छथिन चचा गाड़ी बदलि गेलै एहिमे छी हम भैया सौरभ बाबू होंडा सिटी में और सामने एकदम उड़ेने जा रहा है रोहन बाबू भऽ गेलै चचा सब आबि गेल रहथिन आओर स्टाफो सब आबि गेल रहै तऽ सभटा सामान एहि गाड़ी पर दोसर गाड़ी पर पलटी कऽ कऽ आओर सब चीज आब भऽ जेतै क्लियर आब हम निकलि गेलहुँ हँ जतऽ जाइके छलै प्रणव भाईजी लग

ठीक छै कैसे बाबू भेट करै छी काल्हि आओर लोहिया जी तऽ हमरा सब संगे जेता चलू आबै छी काल्हि दरभंगा गाड़ी बदलि गेल हमर सबके आब बैसलहुँ हँ फेर सहीमे ई रोहन बाबू बैस गेलहुँ हँ अपन गाड़ीमे आओर किया तऽ केशव बाबू दिल्ली मोड़सँ लैतथिन इम्हर दरभंगाके तरफ आओर हमरा सब गेलै कि एयरपोर्टके तरफ किया तऽ प्रणव भाईजीके घर उम्हरे छनि

देखियो रनवे चौक से हम सब इमर लेलो हां फुलकाही के लेल और फुलकाही में अविनाश बाबू आबि रहल छथि अविनाश बाबू आबि गेले था जय मिथिला हमने रहो ना चुनावे के टाइम में सबटा रोड सब बने छे देख लियो भागू भागू चाची भागू उलट जात गाड़ी देखियो ड्राइवर सब के नहीं निकलले त अनेरे घुसा देलके जे सब उतरऽ पड़े छै ओतऽ ओहि बालक के ठार कऽ देलके जौं गाड़ी उलटले त बालक कूद के सीधे ओहि फील्ड में महादेव मंदिर जाए के जे प्लान रहे ओ तो भऽ गेलै कैंसिल किया तऽ लेट भऽ गेलै देखेबे केलहुँ किया लेट भऽ गेलै तऽ मंदिर बंद भऽ जाइ छै एहि समयमे एखन बाजल हँ लगभग अढ़ाई तऽ आब जेबाक छनि प्रणव भाईजी के घरे पर डायरेक्ट ओतय जा रहल छी हमसब हुनकर घर पर चलू चलै छी कपिलेश्वर स्थान आबि गेल छी हमसब ई छनि बाबा कपिलेश्वर स्थान के गेट और सामने हुए मंदिर हाँ गाम में हमसब घुसि रहल छी

कहि देबऽ तऽ छोड़ा देबऽ कंटेंट चोर हम नहि छी बहुत आदमी छथि बस कोका कोला दऽ रहल छियै सब गोटा बैस कऽ एतऽ व्यवस्था करा देलियै हमरो व्यवस्था करा देलखिन हँ देख लियौ हमर स्प्राइट के व्यवस्था छै बाराती में नहि होइ छै दू रंग के चीज हम स्प्राइट लेब हम कोका कोला लेब

ओकर मुँह तोरा से नीक रहे आदम के बगाबि गेलै फोन काटि देलक हँ। पता नहि रातिमे एगो ट्रॉफी देबऽ पड़त इएह दऽ देबै उगेल के सेंटर फ्रेश मुँह में दोस्त सबके ओन्ने देबाक चाही प्रेम चलू यौ पागल प्रेमी आवारा आब निकलि गेलहुँ हँ एतऽसँ दुर्गा मन्दिरसँ हमसभ आओर कतऽके प्लान बनबै छी आगू बतबै छी नहियो बतेबै तैयो कोनो बात

अहाँ बेसी बुझबै ई छै ब्लैक रोज ई तऽ आब कनि बेसी कारी भऽ गेल रौद मे अठारह रुपए कली बिकाइ छै हँ, ई रुद्राक्ष के गाछ छै वाह सब मुखी होइ छै नहि नहि नहि माला वाला रुद्राक्ष नहि खाइ जाइ छियै से वाला रुद्राक्ष अब हम सब जा रहल छी कतौ बाहर घूमय के लेल चलू एलहुँ हँ सौराठ सभागाछीमे हमसभ सभगोटा देख लिअ यऽ कहलियै यऽ जे एतऽ तक एला है रोनित बाबू बगलमे सौराठ सभागाछी छै आओर अ, मिथिलाके एकटा धरोहर छै ई चीज भऽ सकैए जे आब अहाँ सब लव मैरिज आ आब मेट्रोमोनियल ऐप सब पर आबि गेलियै अलग चीज छै बट ई सौराठ सभागाछी एकटा धरोहर छै सौराठके गकरौल आयल रहै तऽ बगलमे सौराठ पड़ै छै कहलियनि जे देखा दियौ कमसँ कम लोक सबके देखा दियौ एक बेर सबटा घुमा देखाबै छी सौराठ सभागाछी ई जे सामने मंडप देख रहल छी अहाँ सब इएहमे जे विवाहके कार्यक्रम होइ छै देखा देखीके इएहमे होइ छै आओर ई देखियौ पूरा नेपाली स्टाइलसँ बनायल गेल छै सामने महादेवके मन्दिर छनि आओर ई भेल इनार देख सकै छी अपने सब आओर ई पूरा सौराठ सभागाछीके नजारा देख लियौ आओर हुआ छथि सभगोटा सौराठ सभा गाछीमे रहलहुँ कनी देर हमसभ आब एतौसँ निकलि रहल छी निकलि रहल छी सौराठ सभा गाछीसँ हमसभ आब एलहुँ हँ एतऽ वीडियो शूट आ फोटो तोटो लेल जेतै की भाजी अस्सी रुपया वाला चश्मा भरियो एक सौ साठि में जोड़ा लेने रहिए देखियो जते कीमती मुँह रहे उतने कीमती चश्मा ली ई

ओ गप सब ओ गप सब होइ छै देखियो अपने अपन जे आदमी रहै छै ओकरे संगे पूरा मतलब पूरा फ्रैंक खुल के बात करे छै चौबीसे घंटा के दिन छै सब ले लेते समय नहीं छै जे हम समय दिए तो समय हम उनके दै छियनि जिनका समय देबाक चाही और जे हमर अजीज जे हमर लग पास के छथि फोटो शूट चलि रहल अछि एतऽ सब गोटा के देख लियो

बिल्कुल बिल्कुल बाय बाय बाय बाय गुड नाइट आराम से जाब मिले छी फेर हाँ ओतऽसँ निकलि कऽ सीधे आबि गेल रहियै पिंडारुच पिंडारुचमे छलखिन चाची हिनके लै लए हिनका लऽ कऽ आब निकलि गेलहुँ हँ घरके लेल आइ भरि दिन घरसँ बाहरे छी देखने हे हेबै पूरा ब्लॉगमे अहाँ सब आओर आब जा रहल छी वापससँ घर तऽ चलू चली घर आबैत आबैत बाजि गेल लगभग हमरा आठ आओर एखने जस्ट हाथ पैर धो कऽ कपड़ा बदललहुँ हँ आओर इएहके संग कऽ रहल छी अपन एहि वीडियोके एतऽ खत्म अगर हमर वीडियो अहाँके नीक लागैए तऽ वीडियोके लाइक करू चैनलके सब्सक्राइब करू आओर फेसबुकपर फेसबुक पेजके फॉलो करू आओर वएह पुरान बात कि अगर अहाँके वीडियो नीक लागैए तऽ अपन दोस्त महीम भाय बहिन सभगोटासँ वीडियोके शेयर जरूरसँ जरूर करू एट द लास्ट इएह कहब कि बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब गोटाके वीडियोके देखैके लेल आओर हमरा अपन मैथिल रणितके अहिना प्यार दुलार दैत रहियौ जय मिथिला जय मैथिली